Maitei, mba'éichapa pende ka'aru. Ore ka'aru porã ha nde mbo'ehára. Che ka'aru porãmínte avei. Che ha'e mbo'ekuaavararã Ramonda Domínguez Ramírez, añemokatupyry mbo'e ha ogusu Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro. Che sãmbyhyhára ha'e Carmen Dennis ha che mbo'ehára ha'e Zunilda Ocampo. Ko árape ajajapo rango ñande che rembiapo, che apopyrã rehegua. Aipota che pytyvõmi ikatútapa. Ikatúta mbo'ehára. Ñañepyrũ hag̃ua agueru peẽme peteĩ maravisiõ. Ñahendu porã katu katumo'ãi chéve mbohovái chéve. Oĩ porãpa? Oĩ porã. Maravisiõ, maravisiõ mba'émonepa ipireguýpe hague, hagueguýpe hesa,

Avati mbo'ehára. Avati nde katupyryetépa, aguyje nde valeterei. Ne'ẽ. Katupyryrã. Oikũmby oje'éva ichupe ohuga hag̃ua oipuru hag̃ua tembipuru ogapy pegua ha oikuaa hag̃ua mba'éichapa ajejapo va'erã tembi'ukuéra ha opaichagua mba'e ijedápe g̃uarã. Oikũmby omoñe'ẽva he'ihápe mba'éichapa ohugava'erã ojapova'erã tembi'u, oipuruva'erã tembipuru ogapopegua ha mba'éichapa ojapova'erã opaichagua mba'e ijedápe g̃uarã. Ñanembo'epy ko ára pegua ha'e tembi'u apo. Pe akarai ñe'ẽpe he'ise preparación de comidas. Techaukarã. Ko'ápe jaguereko mbohapy techaukarã. Peteĩháme oĩ. Oikuaa mba'épa oñeikotevẽ ojejapo hag̃ua sópa paraguái. Oikũmby oje'éva chupe mba'éichapa ojejapóta sópa paraguái. Ohendu hapichakuérape. Ñañepyrũ hag̃ua, jahechauka marandu mba'eichagua tembi'úpa jaguerohoryve ha mba'érepa. Ikatúpa pe omba'umi chéve mba'eichagua tembi'úpa peẽ pe usevéva? Che mbo'ehára, mbo'ehára ha useve chipa guasu. Ha reikuaa mba'éichapa jajapo chipa guasu? Aikuaa. Amombe'úta nde mbo'ehára. Pe mbo'umína chekahãindumi. Chipa guasu hína ojejapo avati kýgui, Oñemoĩpypese voi, kesu paraguái, ohopype avei ryguasu rupi'a, ohopype kamby, juky, avei kure ñandy. Ndekatupyretéi ko che irũ. Jepe jaguerekópa ichupe meme ñekotevẽ ha pe jejapóma jeva. Oĩ porãiterei. Mbo'ehára che katu mbeju. Mbeju ha reikuaáiko mba'éichapa jajapo la mbeju. Aikuaa. Mba'éicha jajapo la mbeju. Upévare eiporu'arã aramirõ, ryguasu rupi'a, kesu paraguái, juky, kamby avei. Ha'e najambojýina tata rendýpe, tata py'ãrinte jajavo. Tata py'ãri ñamo'ẽ.

Jehaipyre apopýra mombe'u. Texto instructivo he'ise péa. Karai ñe'ẽ. Ha'e jehaipyre omombe'úva mba'épa ñaikotevẽ ha mba'éichapa jajapo va'erã opa mba'e osẽ porã hag̃ua. Omombe'úva ñande hína mba'éichapa jajapo va'erã osẽ porã hag̃ua ñandéve ñande rembiapo. Ajépa.

Entonces ñaikotevẽ se voi A, kure ñandy, ryguasu rupi'a, kesu, Paraguái, ha vatekue. Jarekopáma mba'épa ñaikotevẽva. Ko'ág̃a ñamoñe'ẽta mba'éichapa jajapóta. Ñaikytĩ umi se voi sa'i sa'i. Ñandy jaipuru g̃uarã morotĩ asy peve. Ha ñamoĩ peteĩteĩ ijahávo ipype ryguasu rupi'a. Ñamoĩ avei pype kesu oñepehe'ãva, ñamoĩ pype avatyky oñemomby'ypa vaikue. Ñambojehe'apa rire ñamoĩ mba'yrúpe, upéva ñamoinge tatakuápe ñaha'arõ ojy ha ja'u hag̃ua. Péicha jajapo rachipa guasu. Peichaite ipo che irũ rejapo la chipa guasu. Upeichaite mbo'ehára hete rei. Hete rei ajépa nde katu guiry. Ha pe ñande jareko ñande rembia porã. Ha pe ñamoñe'ẽta ko akĩrĩrĩháme ha pe ñamoñe'ẽta ayvúpe. Oĩ porãpa. Sopa paraguaya ñamoñe'ẽta ahĩ. Ñañepyrũ katu ñamoñe'ẽmi.

Sópa paraguái, sópa tembi'u hykuéva, ambue ñe'ẽme ja'éva, Paraguáipe mba'e hetéva, mamóguipa ou héra, iporã jaikuaami. Yma guare he'ietéva, Don Carlos jeho'usetéva, Vorivorí morotĩ, imachúpe ojapouka peteĩ ára asajépe. Ha omoĩvo henondépe vorivo vorígui oikopa mbaipy. Otĩete kuñataĩ hembi'u nosẽporãi, he'i chupe don Carlos tetã sãmbyhyhára, kóva tembi'u pyahu Paraguáipe ndoje'úva, vori ykúgui oikóva, heragã ko ijarekóma, ñe'ẽpa para heta ojapóva, taherakuã mombyry, sopa paraguái hyku'ũva, pytagua, ñande. Ñande'ỹva, ho'úra, ho'úrõ oñemondýiva, sópa ja'érõ oimo'ãva oisyrykúta hykuéva, ojuhu ko mba'e hetéva, ijavevo ha hu'ũva, isevói ha ikesúva, ryguasu rupi ápe oúva, kamby ha ñandy omoirũva, juky avati hu'i, Jepe ápe ojejapóva pákova rogue, roguépe opáva, tatakuápe oñemonjéva, pytã myakuã asyetéva, Semana Santa javérõ katuete ojejapóva, ñanemohendy nomba ñahetũvo mombyry. Ajépa iporã ñane ñe'ẽpoty, mba'éra he'íva ñane ñe'ẽpotýpe? Oñe'ẽ sópa paraguái rehe. Maestro ojapokáko la sópa paraguái ra'ga la sópa ojapokáva. Don Carlos ho'usete vori vori morotĩ ha'e la ho'uséva. Vori vori morotĩ ha'e la ho'uséva. Ha noseporãitema chupe ajevépe. Noseporãi. Héẽ. Ha mba'e he'i chupe don Carlos? He'i chupe kóva tembi'u pyahu Paraguáipe ndoje'úva. Tembi'u pyahu. Ndoja'ói chupe, ajépa. Osẽ porãiterei katu peve ho'usaterei la hembi'u. Upeichaite. Oĩ porã. Ko'ág̃a jahekáta ñane ñe'ẽryrúpe ñamyesakãta añe'ẽrýva. Oĩ ñandéve mbaipy, y kuévo, yma guare, machu, hirã, kuã, pyta, gua, sy yry, ku. Ikatúpa jahekami? Ikatu mbo'eha ndahekáta ñandéve. Ñamoñe'ẽ porã jeheta ñande moñe'ẽrã avei jajapo hag̃ua ñane rembiapo. Jahekamína. Mbaipy. Ndahekáta ñandéve.

Atopáma mbo'ehára, caldo he'ise. Caldo. Ymaguare. Hekate ñande. Jehekami jey. Atopáma mbo'ehára antígua. Oĩ porã, ikatu kuri eterei antígua.

Herakuãva. Hekáta ñande.

Atópama mbo'ehára extranhero. Ambue. Ambue he'i ysyrykuhe. Aekata ñande.

Ykuévo, canto, yma guare, antiguo, machu, cocinera, pytagua, extranjero, syryku, tragar. Oĩ porãiterei. Ha peñareko porandu, Mba'e jajapóta? Ñamoñe'ẽ jeýta ñane moñerã ikatu hag̃uáicha jajapo ñande rembiapo. Upeichaitémbaha. Ikatúpa pemoñe'ẽmi ñande jajapo hag̃ua ñande rembiapo? Ikatu amoñe'ẽta ñandéve. Sópa Paraguái, Sópa tembi'u hykuéva, ambue ñe'ẽme ja'éva, Paraguáipe mba'ehetéva, mamógui pau héra, iporã jaikuaami. Ymaguare he'ietéva Don Carlos jeho'usetéva vori vori morotĩ, Imachúpe ojapouka peteĩ ára sajépe, ha omoĩvo henondépe vorígui oikopa mbaipy, otĩeterei jekuñataĩ hembi'u osẽ osẽ vai haguére. He'i chupe Don Carlos tetã sãmbyhyhára, Kóva tembi'u pyahu Paraguáipe nde oje'úva, vorí ykuégui oikóva Hérarã ko jarekóma, ñe'ẽ paparã heta ojapóva. Ta herakuã mombyry. Sópa paraguái hyku'ỹva, pytagua ñande'ỹva, ho'úrõ oñemondýiva, sópa ja'érõ oimo'ãva oisyrykúta hykuéva, ojuhu ko mba'e hetéva, ijavevo ha hy'ỹva, sevói ha ikesúva, ryguasu rupi ápe ovúva, kamby ha ñandy omoirũva, juky, avati, ku'i. Jepe'ápe ojejapóva, pakova roguépe hupáva, tatakuápe oñemoingéva, pytã hyakuãasyetéva, Semana Santa javérõ katuete ojejapóva, ñanemohendyno'õva ñahetũvo mombyry. Jekatupyrete oĩ porãiterei. Ko'ág̃a katu ñambohováitama ñane porãgui, pórke ñamoñe'ẽmbáma ñane ñe'ẽpoty. Ñahendúmi, peteĩha noĩ, mba'e mba'épa oñeikotevẽi jajapo hag̃ua sópa paraguái he'i ñe'ẽpotýpe? Ñeikotevẽ avati ku'i. Avati ku'i. Ambue. Juky. Juky. Kesu. Kesu. Kamby. Kamby. ryguasu rupi a, ñandy. Oĩ porã, ajépa ndekatupyryete che irũ. Ambue porandu, Mba'érepa ojoavy sopa paraguái ambue tetãmeguágui? Ñande sopa apegua ndahykúi. Ndahykúi, añépa. Upeichaite. Araka'épa ojejapo sopa Paraguái? Ojejapove Semana Santa. Semana Santa. Ni ñemoñe'ẽjeými. Ñembohovaitama ko'ág̃a ñane porandu. Mba'e mba'épa oñeikotevẽ oñeapo hag̃ua Sopa Paraguái he'i ñe'ẽpotỹpe? Oñeikotevẽ avatiky, kesu, kamby, ryguasu rupi'a, juky, ñandy. Oĩ porã. Mba'érepa ojoavy Sopa Paraguái ambue tatameguágui? Sopa Paraguái ndahykúi. ndahykúi oĩ g̃uarã. Ára ha'épa oijekove sopa Paraguái? Semana Santa-pe. Semana Santa-pe oijekove sopa Paraguái. Ha pe ñande ñareko ñane rembiaporãme, he'i ñandéve ahai ambue tembi'u oguerohoryvéva, eguerohoryvéva. Ñajapóta ñane rembi'u réra, mba'épa oñeikotevẽ ha mba'éichapa ojejapo. Oĩ porãpa? Oĩ porã. Bueno, néi, che ame'ẽta peẽme peteĩ kuatia retãtaguãicha pejapo. Ikatu pejapo pende róga pende mave, ha peñamohu'ãta ñande rembiapo, ha ikatu pegueru che plan ambuépe ahecha hag̃ua. Oĩ porãpa? Oĩ porã mbove káda. Néi, péicha ñamohu'ã ñande rembiapo, ame'ẽ peme aguyje chepytyvõ haguére, aníkena ñande resaráigui jajohẽ va'erã ñande po, ñañangareko porãkena ñande jehe, ñasẽ ramo ñande Jehová ijepuru va'erã jurumo'ãha. Néi, ikatúma jaha ñande rógape, aguyje. Aguyje nde rembiapohára.